Men doğdum Yancıda. Yancı köyü içinde Putilovka. Ot. Anda altı aylıq olğanda bizi Veli İbrahimovnıñ neslinden beraber köçkenimiz bu çöl rayonlarına, Yevpatoriya yanına, yañı ayttım da adını, neydi, Mamedalidege. Mamedali degen yerge kelgenmiz. Anda bir qış netkemiz, anam ağlay-ağlay babamı qorandamızın alıp qaytqan. Çornıy voda Kökkeş bölnisalarınıñ yanından kelip, üy alğanlar. Bir gektara qadar bağçası bar eken. Soñ o üylerniñ otuz altı senesi bu yerde podsobniy hozâystvo bar edi. Olar avrudılar, soñ babam alğan soñ Kökkezge barıp Kökkezden üy aldı, Kökkezge köçtik. Otuz altı senesi где то naberna biz otuz beşte otuz altıda mektepke bardıq. Otuz altı senesi. Anda andan anda oturdıq, qırq bir senesi andan köçürdiler bizi, qırq dört senesi bizim mında. Vot, endi qırq dört senesi köçürdiler. Köy sakinleri kolhozda nenen oğraşa ediler? Tütünciliknen, tütüncilik, bağça, Babam bağçada çalış edi. Anam tütünde, tütün tizedi, tütün, demet tizediler. Ot, biz, o qırq dört, bu qırq dört senesinde edik, kolhozlarda bizim halq tokı tütünnen, gece-kündüz tütünnen uğraş ediler. Bizim köp kezde, bizim mahallede seksen gektar dağ, anda bir beş gektar, mında bir ne gektar, seksen gektar bağçası bar eken. Ana, babam anda bağçada çalış edi. Ot. Anam, anam tütünnen beraber yazda tütün eteler, tizeler, qışta demet yapalar. Demet. Bu kolhoz edi, ya? Kolhoz, kolhoz. Kolhoz. Adını ayt, adını da bar edi, amma adını bilmeyim, unuttım. No. O, bütün tatarlar yaşaydımı o köyde? E? O köyde bütün tatarlar edimi? Bütün tatarlar edi. Anda bir, bir dört-beş semya ruslar bar ediler. Leshozda, leshod bizim yanımızda qarşı mahallede otur edik biz. Kökez beş yüz elli qana edi. Beş tane maliyesi bar. Ot, biz qarşı maliyede otur edik. A bizim qarşı maliyede leshoz bar edi, leshozniñ kontorası, anda u yerlerde bir üçüm, dört qoranda ruslar bar ediler. A bizim yanımızda Dâd Lönya diyen bar edi. Ot, anasoñ cenk qırq bir senesi cenk başlağansoñ, Er kesge bağçalarını bölüp berdiler. Qorandasına köredir dan. Bizge ana, naprimer, alma yeri berdiler, tütün saçmağa yer berdiler, boğday saçmağa yer berdiler. Tütün, doqsan kilo tütün Nemseñ kününe saçasañmı, saçmaysañmı, küzde sdavать etmek kereksiñ. Vot. Ana biz tütün saça edik, doqsan kilonı bermek kerek. Aa qırq üç senesi babam hastalandı. Hastalanıp, zavorot kiçkiden operatsız oldı. Uje o ne edi, invalid, ateş, grajdanskıy voyna. Bir qolunı ne urğan qurşun, qolu, bir qolu açılıp-yapılmay edi, mına bu qolu. Onıñ içün cenkke barmadı babam, voyennıy dedi. On sekizinci mayısta biz Kökközde otura edik. Anam aqşam Albatqa bara, Albattan qaytqanda maşinalar çoq, bütün maşinalar kele eken. Maşinalardan yol tapmayıp, araqqa tüşip, araqlardan qaytıp kele. Saba erte baqamız, maşinalar başlar bizim kolxoznı kötermeye. konamiyalarğa diyalar, er kesni maşinalarğa toldurıp, toldurıp, etik maşina Yusupovnıñ daçaları deydiler ona. A olar ali daa tura anda şimdi yazda anda Aqyarnıñ pionerskiy lageri ola edi, ne ola edi anda. Nu, qısqası anda anda azbarğa yığanlar bizge, bizge tiymeyler. Er kesni taşıylar, bizim qapı ögünde kazarma bar edi, soldatlar otur ediler. Soñ qonşumız rus dâd Lânya bar edi. Dâd Lânya kele, dâd Zeki, dâd Rustem, vas, nayırnâ, ne tronit, babamnıñ qardaşı Üze cenk bitken soñ, cenk bitmen, o bizimkiler qaytıp kelgende, Aqmeş te qaytıp kelgen. Onı bileler, dedi. Ani vas ne tronit, dep babamağarnı uspokoyit ete. Biz olğan şeylerimizin ün üyüne taşıdılar babamağar, o qazaqnıñ üyüne. Ot. Soñ Eñ soñuna bize keldiler, maşina ketirdiler, qapığa baltanı tıqtılar, a bile içeri kirgizip bir şey almadılar, aldırmadılar. Ana tikeri pa bir şey udır budır anam, anam aldı, daa kerecek olsa kirgizmediler, epimiz alqıştıp nettiler. Halqlarnı cıyğan yerge bizni de cıyıp avqt ettiler. Andan soñ maşinalarğa yüklep, maşinalarğa yüklep Kiçik Sivrenge stantsiyağa alıp gittiler. Men köyden çıqqanda Yusif hanımnıñ üyleri de ediler, hanımnıñ üyleriniñ yanına kelgende, bala olsam da, on beş yaşında edim.

Andan Qoqan araba diyedir, a baba añ köpçekli arabalar yüklep yüplep halqlarnı taşıdılar kolhozlarğa. Zeki ağa, yol boyu birevler elâk olğanlar oldum? Aa, yolda. Men aş bere edilerim, su bere edilerim. Endi aş-suv bergenlerini men yahşı bilmeyim. Nu, maşna poezd toqtağanda er kes çapa, ateş yaqalar, qazanlarını qoyalar aş pişirmeye. Kim ne alğan, Aytam da, bizim av bağsaraylılar baqıp keldi bizim. Olarnıñ nesi bar, bizdeki bala, aytam, yedi bala, eki ana, baba, av bağsaraylılar baqıp keldiler bizim. Ana, on sekiz mayıstan üç iyünge edik. Kep küşlükânda, bu tapqan şeylerini, vobşem, barava qoyalar, yetiştirip olsa, ap pişire. Poezd başlay gudok bermeye, er kes qazanı yapışıp alıp çapalar. A kimse yetiştiremezuyıq, anda qala kimse soñ artta kelgen kelgen poyızdına beraber kelip çıqqan soyları anda soñ dövülğan soyları da oldı. No ölgen adam bizim vagonda olmadı. Getirdiler-âv kolhozğa, er kesni, kimsin bir üylerge qoydılar, kimsini oğan yerge, bizim, naprimer, bir komnata bar eken, anda eski cami bar eken, caminiñ yanında eki komnata bar edi. Birsin qonşumıza berdiler, birsin bizim. A bir komnata içine doquz can bizim tıqtılar. Anavunıñ üstüne oturdıq. Babam brigadir bizge adam başına, can başına yedi kilo şey ber ediler, bir ayğa, zerno, no, boğday ber ediler, ne ber ediler. Ot, barıp, a bizge doquz canğa Men aqlımda yetmiş eki kilom bir şey ber ediler. Ana, babam olarnı barıp Çarihandan ketirip, halqqa dağıt edi. Ana, halq onen beraber, nu, üle vaqıtları ola edi, aqşam baqasıñ, qorandasıñ, ne, saba turasıñ, bir can, bir denesi, eki denesi ölgen. Kömmeye adam tapılmay. Ot, qonşumız birisi anavlıq, birisi bilez, birisi sıcaq. Vaqıtı malariya bar edi. Malariyadan hastalan edi adamlar. Anavından pek çoq adam öldi. Sıcaq Keldik, er kes vaqıtte qırq gradusa artqaç sıcaq bar, maleriya hastalığından ölip-ölip pek çoq adam öldi. Mına, na primer, bizim qonşumız beş can edi, beş candan üç danesi qaldı, ekisi öldi, açtan öldiler. Açtan öldiler. Vot. Çoq adamlar Öledi hastalıqtan, maleriyadan. Ana balnitsa alıp keteler, balnitsada ayta ediler işte, endi ona aytma olam, olmayım, anda himiya berip öldüreler bizim halqnı dep te laf ete ediler. Ot. Ana ölelince qışta, qış keldi, netti, doquz candan Bir rahmetli anamnen men ayaq üstündem. Er kes töşekte yata. Çürip yürgen adam yoq. Bir dene peçka, demirden yapılğan peçka qoydılar. Men barıp dudlarını kesem, quruğan dudlarını kesseñ, tübünden kesseñ, qapa, vaqıtte qapa ediler, bilesiñ, ştraf. Amet, men töpelerinden qurularını alam, tapamazam, tübünden de kesem. Baltamı tutıp aldılar, keldiler, çuvalımı da aldılar. Anam netip çıqtı, gene predsedatelь kolhoz qaytarıp berdi. Baltam da, er bir şeyim de. At, añlaycağıñ, ana men odun taşıp netem, olğan şeçiklerin kolhoz, bir trâpkalar ne bar, ne bar anda, kolhozlardan yürip, deñişip, ketirem, bir Ne bereler anda? Ya jigare bere, ya bir şey. Men bir dene cayuvımız bar edi, alıp gittim bir kolhozğa bersem, a o cayuvğa yedi kilo kürmek berdiler, kürmek. Bilesiñ, bu piriñçin içinde öse, şalana içinde. Piriñçten soñ onı temizleyen soñ, onda otların nesi, urluğı. Qırımğa men yetmiş altı senesi men kelgen edim Liva diye sanatoriya. Soñ bir vaqıtta baqam, qardaşım Bekir kelip soñ pütyovka tolğan soñ Nennen beraber mında bizim bir soylarımız bar edi, Eskenderler. Men aytacağım, şimdi qardaşımnıñ büyüne er yıl kele edim. Men Qırımğa kelgenim, ana o Aliye degen qardaşım toy yaptı, seksen yedi senesi. Mümkünmi aytma? Aytın. Seksen yedi senesi biz toyğa keldik. Soñ toydan qaytıp keldik. Toy o bitti, qaytıp keldik. Bir qardaşım bar edi, Remzi, kelgen edi mında, yazılamay edi. İşke bara, işke propiskası yoq, nesi yoq. Üy aldı, üyün yazmaylar. Anasoñ biz kelgen soñ, kak to pouçilız, Onı propisat ettiler. Soñ bizde, davay bizde bir üy alamız dediler. Biz alman edik üy. Naprimer, biz keldik toyğa, hazaykaynen ekmiz, ana, keldik, mına bu üylerni aldıq. Seksen yedi senesi. Men bala-çağama ne isteyim? Şu bala-çağam. Mında yaşasınlar, mana şimdi bizim halq qayda yahşı anda barmağa qıdıra. Men aytam, balam, qurutmık aşa, aqşam qorandañında üyiñde ana babañnen beraber yaşa. Vatanıñda yaşa dese. Vatanıñda yaşa deyim.